Егәйнең ике атасы гына калды бит. Авызыңны 80-90 әйнс. Менә шулай итеп э, Данил Зариповны пенсиягә озаттык. Әле бишенче тапкыр. Икенче елга тагын эш оештырачаклар әле, күрерсең. Январь аендамы? Башымны катырма әле, айда дим. Ай. Аңладым.

Төшердер инде. Төшерсәк. Хәтерлисеңме бер ара 120 сумга хәтле менгән Төшерсәк төшер инде. Ә? Хәтерлисеңме 120 сумга менгән иде бер ара? Әйе, бу ничәнче еллар бул? 2018-ләр, 19-лар түгел име бу? Мин хәтерләмим. Юк инде әле менә күптән түгел генә булган хәл. Әле күптән түгел генә булган хәл. Килешәм синең белән тулысынча. Әйе, 120 га менгән иде, төшерделәр. Төшерделәр 70 ка кадәр, әйеме? 120 дә. Стәгъфирулла. Әле менә тукта әле, әле безнең җәй башында гына 80 иде долларның бәясе. 80 әйе. Авызымны 80-90 әйе. 80-гә дә менде, 90-га да, 100-гә дә күтәрелеп китте. Мин шаккатам. Юк, бу нәрсә нәрсә нәрсә белән тәмамланыр микән менә? Нәрсә белән тәмамлануы билгесез, ә менә мин шушыңа бәйле тагы бер яңалык әйтәсем килә. Яңалык түгел инде ул, шундыйрак бер фораз. Безнең доллар күтәрелеп, Рубль кыйммәтсезләнүе сәбәпле, Россиядән үзбәкләр, таҗиклар һәм башка менә шундый Урта Азия, әйе, Урта Азия кешеләре эшкә килгәннәре кире кайтып китергә мөмкиннәр дигән шундый фикер бар. Чөнки алар бит инде монда эшләгән акчаларын долларга күчереп туганнарына җибәрә торган булганнар, ә хәзер акчалары аларның, алар ала торган акчалар 3 тапкыр Кимегән дигән сүз, шуңа күрә аларга монда эшләү бер дә файдалы түгел, ди белгечләр. Әйе, әйе, шуңа күрә. Ә менә алар кимесә нәрсә була? Безнекеләр өчен эш күбрәк була. Җәмәгать транспортында йөртүчеләр кимеячәк дигән сүз. Әйме, бу инде безнең транспорт өлкәсендә ниндидер авырлыклар китереп чыгарырга мөмкин. Шул ук вакытта безнең җыештыру эшендә, төзелеш өлкәсендә эшләүчеләр бик нык кимеячәк дигән сүз һәм бу инде үз артыннан билгеле бер авырлыклар китереп чыгарачак. Җәйнең ике атнасы гына калды бит. Җәйнең ике атнасы гына калды, шуның бер атнасы җылы буласак, менә бу атнасы, менә соңгы атнасы җылы. 30 градус, 31 31-гә җитә дигән. Аннан соң да хайран җылы бит анда. Юкмы? Син беләсеңдер, син генә беләсеңдер. Анда карасам, анда 19-20 градус. Бик шәп икән. Бик әйбәт һава торышы мин. Шәп, сез җәмәгать, ну, җәй ахырында инде аның ике атнасы да эссе булса, нәрсә, үләсезме соң? Тәүбә астагфирулла. Тәүбә астагфирулла. Менә бит аны соңгы атнасы шундый. Ике атнасы гына калды бит, ә? Ике атнасы гына калды бит аның. Безнең сентябрь башыннан, белгечләр әйтүенчә, тагын әле чәйгә дә бәяләр артачак, унбиш процентка кыйммәтләнә дигән. Ул чәйгә генә түгел, Гүзәл. Чәйгә генә түгел. Чәйгә, монда төрле тәм-томнарга һәм кофега да бәяләр әле безнең унбиш процентка артырга мөмкин генә түгел, артачак дигән. Шундый фикер бар. Әйе. Менә шул. Әйе, мин моны ишеттем. Бер дә куандыра торган яңалыклар түгел әле бу. Бәя арту гомумән һәрбер кешегә дә бик шулай теге бер дә рәхәт бирә. Әйе, әйе. Ой, кесәсен шиметтереп ала, килешәм синең белән. Мин аны сизә башладым бит инде. Сизә башладым. Бәя артуын. Мәсәлән, мин шулай пекарнялар бар бит инде бездә ә, пекарняларга кереп кофе аласың да һәм үзеңә берәр пирожное аласың шундый тәмле мин үземә бер пирожное алам һаман бер генә пирожное ул ул каприз дип атала әйе ә, каприз ә, сез аны наполеон итеп беләсез инде әйеме ул анда каприз исемен үзгәрткәннәрне менә мин аны илле җиде сумнан ала башлаган идем әйеме әйе ул хәзер ничә сум йөз илле җидеме үзе мин аны илле җиде сумнан ала башлаган идем әйе хәзер ул сиксән бер сум тора мин һаман кергән саен һаман кергән саен

Узган атнада Дани Зариповны э, не лаеклы ялга озаттык. Так, әйе, син ул матчны карадыңмы? Ничәнче тапкыр инде сатабыз бит инде без аны. Ләкин монда инде йолдызлы состав килде. Менә әгәр дә инде э, карарга теләгегез бар икән, әйме ул матчны карап китегез. Күңелле шәп булды. Мин бераз гына карап алдым. Жин Мазякинлар, Датсюклар, Ковальчуклар, Овечкиннар. Хәтта э, мэрыбыз да Рейс уйнады. Аңа каршы ә, Данис Зарипов ике команда өчен уйнады. Болар өчен дә, болар өчен дә. Бер таймда болар өчен, икенче таймда болар өчен, өченче таймда үзе өчен уйнады инде. Менә шулай итеп э, Данис Зариповны пенсияга озаттык. Кәрәк булган. Ничәнче тапкыр эшләп Әллә бишенче тапкыр. Икенче елга тагын эш оештырачаклар әле, күрерсең менә. Безнең космос өлкәсе өчен бик зур яңалык. Соңгы 50 елда заманча безнең Россия, әйме, беренче тапкыр Айга Йә, йә, йә. Луна 25 аппараттан җибәрде һәм фаразлар буенча ул 20 август тирәләрендә инде ай өслегенә утырырга тиеш һәм менә анда аннан соң һәм аннан соң анда төрле Тикшеренүләр. Тикшеренүләр э, үткәрә башлаячаклар. Әйе. Һәм шушы уңайдан без Алла бирсә әле үзебездә Э, яшәп, эшләп, э, төрле э, фән өлкәсендәге эшчәнлеген дәвам иттерүче бер галим белән очрашачакбыз да. Иншалла, әйе. Әйе, һәм менә бу темага фикерләшәчәкбез. Шуңа күрә Безнең каналдан карап барагыз, бик кызыклы тапшыру көтә әле сезне Алла бирсә алга таба. Космос темасы, галәм темасы. Галәм темасы, ай темасы. Әйме, менә айдан нәрсә эзлиләр икән безнең галимнәр дип әйтик инде. Әйме, анда тапкан әйберләр нәрсә турында, нәрсә бирер безнең халыкка гомумән һәм гомумән фән өлкәсе өчен нәрсәсе белән кыйммәтле булыр бу тикшеренүләр. Менә шул Бу безнең космонавтларга, астронавтларга, безнең галимнәргә һәм сиңа. Беләсеңме, гомумән, менә галәмне тикшерүче, аны өйрәнүче галимнәр бигрәк тә кызыклы эш белән шөгыльләнәләр, шулай бит? Кызыклы бит инде. Әйе, ләкин менә әгәр дә инде тәҗрибә Өчен алар шулай ук менә галәмгә очып китсәләр, әйме, космоска, менә ачык космоска чыксалар, менә аннан соң алар, алар өчен әлеге эшләре тагын да кызыграк булыр дип, монда гына теге, теге нәрсәдер, тикшерүләр ясап, әйме, мондагы теге ниләрне ясап, минемчә кызык түгел инде монда утыру. Үзләре тагын шунда менә очып килсәләр, Юк, моның өчен астронавтлар белән, космонавтлар белән бергә килешеп, шулай ук ачык Космоска чыксалар. Беләсеңме, анда бит чынлыкта, әгәр дә бар да әйбәт барса, анда обсерватория ачмакчы булалар, әйме? Әйе, айда, әйе. Ләкин аны ачыр алдыннан безнең Кайсы айда? Безнең туктале, ачыр алдыннан тикшернүләр үткәрергә кирәк. Анда су бармы, мәсәлән, әйме? Әгәр дә анда боз табалар, икән, әгәр дә майда очсалар, су булачак. Әйме, сентябрьдә очсалар, су була әле, октябрьдә су бетәчәк. ой ой ой шулай ди октябрь айында су төшәге февральда менә без без өчен бар алар дүрт әйеме февральда булачак ул январьда булачак һәм декабрьда булачак ә менә айда тәүле ә, ел әйләнәсе шунда бозлар бар икән айның ә, күпмедер ә, теге тирәнлегендә дип әйтик инде әйе февральдамы менә шуны февраль айындамы һаман да бар дим роберт һаман да бар анда январь айындамы